Assalamaleykum hormatly görüjiler! Hepdäniň habarlaryna men Nurmuhammet Sadat bilen Türkmen FM arkaly hoş geldiňiz! Yslamy Ymaratyň Milli nüfus alyjy edarasy häläçe on iki million elektroniki tezkiräniň paýlanandygyndan habar berdi. Bul edaranyň başlygynyň aýdyşyna görä, elektroniki tezkiräniň paýlanma furusasynyň başlandygyndan bäri On iki millionu iki ýüz segsen sekiz müň kişi tezkire alyp, bul tezkire alanlaryň ýedi millionu bir ýüz sekiz müň erkek kişi bolup, bäş millionu bir ýüz segsen müň aýaldyr. We hem-de bul idara Käbilden başga-da tutuş ýurt boýunça ýetmiş bäş sany elektroniki tezkire paýlanýan merkeziniň bardygyny aýtýar. BBC News-yň aýdyşyna görä, Owganystanyň nüfus alyjy edarasy ýurduň häzirki nüfusynyň takryban otuz bäş million bolandygyny aýtýar. Jowzijan welaýatynyň häkimi ýetmiş ýedi atly sagtymany Kempeniniň orunbasary Burak Unsal bilen şenbi güne bul welaýatda duşuşdy. Bu welaýatyň häkimi Karigül Haýdar Şafak, Burak Unsal we hemralary bilen şenbe güne bir ýygnakda Jawzijanyň Ýetimtak atly bir sement fabrikesiniň furujasy barada gepleşik geçirdiler. Gülhaýdar Şafak täjirleriň maýa goýujylygyndan hoşluk bildirip, watandaşlara iş mümkinçiliklerini döretmek üçin köşüşde bolandygyny aýdyp, Bu projanyň işleriniň başlanmagyny ýurduň ösüşine paýdaly bolandygyny aýtdy. O hem-de Bul welaýatynyň häkime bul projanyň başlanmagy üçin her hili hemkärlik etjegini aýtdy. Iki müň ýigrimi dördünji ýylyň polio waksininiň ikinji kampaýny duşenbe güni ýurduň ýigrimi iki welaýatynda başlandy. Saglygy goraýyş wezirligi bul tapgyrda Bäş ýaşa çenli ýetdi aşaryýa bäş million gowrak çaganyň halkara guramalarynyň hemkärligi bilen waksin ediljegini aýtýar. Bul wezirliginiň sözçüse Şaraf Zaman Ämerhil bul kampaýnda ýetdi aşaryýa bäş million çaganyň waksin boljagyny aýdyp, iki müň ýigrimi üçünji ýylynda alty sany musbat polio wakiasyny sana alandygyny aýtdy.

Bu welaýatyň mahalli mesullary fabrikadarlar bilen hemkärlik etjeklerini aýdyp we şu şekilli önümçilik kempanileriň ösüşine hiç kimiň päsgel bermesine rugsat bermejeklerini aýtdylar we hem-de bul welaýatyň ýaşaýjylary bul fabrikaniň açylmagyndan hoş bolup şu şekilli önümçilik fabrikaleriň açylmagyny islediler. Afganystanyň Ekerançylyk we maldarçylyk wezirligi Koştepe kanalyň töweregindäki ýerleriň gollanmagy barada ýygnak geçirdi. Aýdylyşyna görä, bul ýygnak Ekerançylyk we maldarçylyk wezirliginiň orunbasary Osmani sadrazamyň we başga mesgullaryň huzurynda bolup, ekerançylyk ýerleriň paýlanmagy, kiçi suw beriş kanallar goralýon ýerler we iş meýilnamasy barada gepleşik geçirildi. Goştepe kanaly Afganystanyň şamal semtinde büýük puruja bolup, Amu derýa serhetinden on milliard mitr mükap suw geçirme kuwwaty bardyr. Mes'ullaryň aýdyşyna görä, bul kanalyň işleri tamam bolandan soň Jowzjan, Balh we Farýab welaýatlarda bäş ýüz elli müň hektar ýere suw ýetişdirýär. Yslamy Ymaratyň Ekerançylyk we maldarlyk wezirligi bul kanalyň töweregindäki ýerlerden täsirli iş almak wezipesi bul wezirlige tabşyrylandygyny aýtýar. Afganystanyň Senat we tyjarat wezirliginiň başlygy Nureddin Azizi Türkiýäniň Büýük ilçisi Cenk Unal bilen Kabyl welaýatynda duşuşdy. Bul ýygnakda ikitaraplaýyn tyjarat, Afgan täjirleriň Türkiýe wizesini almaklygynda aňsatçylyk döretmek iki ülkede hem tijaraty sergileriň guralmagy we afgany halylaryň urupaýy ülkelere sadyr edilmegi barada gepleşik geçirildi. Bul wezirligiň aýdyşyna görä, bul ýygnakda Nuriddin Azizi türki täjirlerden Afganystanda maýa goýmaklyk ýani sermaýaguzarlyk etmeklerine istedi. Afganystanyň Maliýe wezirlige, bir ýüz ýigrimi iki milliard afganlyk daşary ýurtlara sadrat bolandygyndan habar berdi. Bul wezirligiň aýdyşyna görä, on dört ýüz ikinji ýylyň owalky on aýy içinde bir ýüz ýigrimi iki milliard afganlyk daşary ýurtlara sadrat boldy. Waham-da bul sadyr bolan zatlar kyrk üç milliard afganlyk miwejat, On alty milliard afganlyk pagta we on ýedi milliard afganlyk sebzijatdan ybarat bolup, Pakistan, Hindistan we Arap Emirligine sadyr boldy. Kabul welaýatynyň futzal ligi on sekiz toparyň arasynda duşenbe güni bul welaýatda başlandy. Bul ýaryşyň owalky oýnunda Dere Türkmeniň Dilawerzade atly topary Şehit Panah toparyna garşy ýeňiş gazanyp, üç imtiýazy öz adyna sabt etdi.

Arabystanly Soudiniň Al-Hilal atly futbolçy topary bir ýaryşda tördi bir üç tapawut bilen Amerikanyň Entermaýamay timine garşy ýeňiş gazandy. Bul ýaryş duşenbe gije Kangedam Arena werzişgäde Al-Hilal BHG-niň mizbançylygy bilen guraldy. Bul ýaryşyň ikinji bölüminde Lionel Missi bilen Dewid Roýs ýaryşyň netijesine masawy etdiler. Emma bul ýaryşyň ahyrynda Al-Hilal toparyň oýunçysy Malkum ahyrky göli urmaklyk bilen Inter Maýamai toparyna garşy ýeňiş gazandy. Aýdylyşyna görä, Inter Maýamai time şul hepdäniň dowamynda penşenbe gije Arabystan Soudiniň Al-Nasr topary bilen oýnaýar. Pakistanyň öňki nahust weziri Imran Han döwlet syrlaryny paş etmekde aýyplanyp, on ýyl azatlykdan mahrum edildi. Imran Han iki müň ýigrimijinji ýylynda garşydaşlary tarapdan nahust wezirlik wezipesinden aýryldy. Hazir idari fesada mahkum bolup, üç ýyllyk tutsaklyk döwresine ötürmekde. Ol özüne degişli aýyplanmalary syýasy maksat bolandygyny aýtdy. We hem-de ol umumy saýlawlardan bir hepde öň döwlet syrlaryny kanuny boýunça mahkum edilip,